געקערט אז איך קום אהיים היינט צו נאכטמאל און זי ווארט מיך אפ געהעריג מיט א געהעריגע אויפגעשניטענע קענטעלאופ מיט מיט אפאר טרויבן מיט איך צוריק זאגן א שיין ווארט זי זיצט זיך אין בעט טראכט זיך וואס וואס גייט זיין ווייטער כ'מיין זעמער אז ער קומט אהיים און ער קומט אריין צו מיר פרעגן אין שלאף שטוב וואס איך מאך און וויאזוי איז געווען מיין טאג, איך האב ארויס קומען צו אים איך וויל אים אויפשניידן א קענטעלאופ אבער ער קומט אהיים ער זעצט זיס אין שטוב ער גייט זיך אויפן קאוטש ער גייט מיט זיין טעלעפאן אזוי גייט עס וואכן נאך וואכן נאך וואכן ווען א מענטש זאל ווען לאמיך ארויסגיין פון מיין הויט לאמיך ארויסגיין פון מיין וועג לאמיך אפטרעטן לאמיך אריינגיין פרעגן וואס הערט זיך וויאזוי איז געווען דיין טאג וואס מאכסטו ביסט מיר מוחל אפשר. קענסט דאך האבן א גוטע לעבן. ניין זי וויל נישט. ווער זאגט זי וויל נישט? זיי דו די מענטש וואס דו הייבסט אן. זיי דו די מענטש וואס דו הייבסט אן. ס'איז געווען א אינגערמאן, ער האט נישט באקומען פון זיין ווייב קיין גוטע ווערטער. גארנישט, נישט קיין גוטע ווערטער. ער האט זיך אזוי געוואונדערט, מען האט אים געזאגט אז די לעבן איז אזוי גוט. שוין, ס'איז געווען אפאר יאר נאך די חתונה, זיי זענען געווען זייער סתם קאלטע צוויי מענטשן. ער האט איר קיינמאל גארנישט געברענגט קיין גוטע זאכן, ווייסט, גייסט אמאל צו א שמחה, פאק דיר אריין אפאר וואס האט דיין ווייב ליב דזשעלי רינגס די סארט קענדיס טראג אהיים אפאר ס'ווייסט גארנישט אבער ווייסט ס'ווייסט פאר די מענטש איך טראכט פון דיר די ווייב האט אים געגעבן א גאנצע ליסט וואס צו גיין איינקויפן אין אין סטאר שוין טאמעיטאס קיוקאמבערס לעטערס מילך אייער א גאנצע זאך שוין ווער. וועל דאן. וועל דאן. ס'דא אזא אזא ספרעי אזא נו. וויאזוי הייסט עס סענט מאריס? סענט מאריס אזא אזא שארפע ספרעי מ'קען עס רופן אויף צוויי וועגן. און דער אינגערמאן האט געטראכט זיך wow. וועל דאן. די ערשטע מאל מיין ווייב שרייבט מיר א קאמפלימענט. איך איך איך מוז דיר עפעס קויפן, איך מוז דיר עפעס אהיים ברענגען, וועל דאן, עטשעס זעט איר מיר זיך ממש ווי אינדרויסן די כלים, וועל דאן, זי האט געבעטן א א סענט מאריס, אזא אזא וויאזוי הייסט עס נו? איזי אויף, א זאך וואס נעמט אראפ פון פון אויווענעס, ער גייט אריין א צווייטן געשעפט ער קויפט איר א שיינע אייז קרים, מיט א שיינע צעטעלע, מען קומט אהיים, און און זי ווערט אזוי פרייליך, וואו ווייסט. ענדליך קומט ער שוין אהיים, ענדליך האט ער אנגעפאנגען עפעס צו געבן, און שוין נאכדעם מען זוכט די ארדער, ווי די סענט מאריס, זאגט ער, האסט נישט געשריבן קיין סענט מאריס, זאגט ער, וועל דאן, זאגט ער, אוי, איך האב געמיינט אז דאס איז א קאמפלימענט, אבער האבן זיך צולאכט, האבן זיי געזען אז עס איז אלץ אזא איגאו'ישקייט, און יעדער ווארט אויפן צווייטן, דער זאל אנהייבן און דער זאל אנהייבן, וואס איז, וואס איז, הייב דו אן. הייב דיר אן, אסאך מאל מ'איז אין אזא mode פון פון אזא אנגעצויגנקייט, און א מענטש טראכט וויאזוי קען מען מיך, ווער קען מיך אריינטראגן צוריק אין די אנדערע, ווייסט דו, די פרוי פארקט אריין די קאר אין א אין א אין א פארקינג לאט פון בלאזן, אבער זי וויל איינער זאל איר ארויסשלעפן פון דארט, און און טראג מיך אריין אין די פרייליכע אין די פרייליכע פלאץ, אין די פרייליכע מצב אין לעבן. און ער טראכט, ניין, מסתם וויל זי דארט זיין, זי וויל יעצט בלאזן, זאל זי בלאזן, איך האב מיט איר גארנישט, איך דארף זיך וויאזוי דו קענסט פרייליך מאכן.